Helo! Wel, fi wedi cael y fraint o feirniadu y gysadleuaeth cyflwyniad theatrig unigol. Felly yn gyntaf gyda fi Iago. A llongfylchiadau Iago, achos ges i surprise bach lyflu pan agores i y, y clip bach ma lan o weld Bo ti 'di meddwl tu fas y bocs, a bydden ni byth wedi meddwl am mynd ati i greu rhyw fath o sioe bypede um, yn y gysadleuaeth yma. Um, ond dyna holl bwrpas y cysadleuaeth, i, i fynd ati i ffindo rhyw, rhywbeth unigryw um, sy'n dangos dy gryfder di fel perfformiwr a dyma'n union nes di trwy ddefnyddio dy lais di Dy gryfder di yn lleisio a ma' 'na, ma' 'na ddew'n lleisio gyda ti. Ynghyd a chreu rhyw fath o sioe byped ar yr un pryd sy'n gymleth iawn ond nes ti, nes ti lwyddo yn, yn ffantastig i greu hi. Um, a o'n i licor olygfa fach nes ti, nes ti greu gyda Sean Corn yn clywed y plant yn dod a'n, a'n rhithro bant a yr um, uh, yr olygfa i gyd, o'n i gyda ti o'r dechrau i'r diwedd. Um, felly da iawn ti. Hollol wych, a fi, fi, fi mor fach bod ti wedi creu rhywbeth unigryw iawn, bydde lot o bobl ddim yn meddwl am greu um, yn y gysadleuaeth yma. Felly llongyfarchiadau Iago, da iawn ti. Yn ail...
Ho, ho, ho!

Yn ail, uh, nes i weld perfformiad Elin. Felly da iawn Elin, o'n i gyda ti o'r cychwyn cynta tan y diwedd fan hyn, a ni ffili help werthu, achos, ni gwenu de, dim chwerthu, nhw'n gwenu, achos bod ti mor, um, o ti mor fyw de, oedd e ddim yn teimlo, mae mor rhwydd i fynd over the top gyda uh, cymeriadau fel un um, sy'n rhai comedi mewn ffordd i radde, ond nes ti fe mewn ffordd cynnil iawn, iawn, iawn. A um, o'n i'n gallu unieithu gyda ti, a mae dy ti ddawn comedi spot on, naturiol iawn. Falle bod ti'n mystyried ni, ond mae yna ar, ar, ar um, edrychiadau bant o gamra, ar amseru o ymateb i gwsmeriaid arall, a Yr side remarks bach wyt ti'n neud, ond nhw'n spot on dy ti, felly llongyfarchiadau ti, mae hwnna'n ddawn sy'n anodd iawn, sy'n sim, sim, dyw e ddim yn ddawn sy'n dod yn naturiol i bobl. Um, mae uned ati, nid yw e ddim, a yn lwcus i ti, mae e dati, felly llongyfarchiadau, a nes ti ddewis cymeriad fyd sy'n addas iawn i rhywun dy oed i, sy'n bwysig iawn fi'n credu, achos ti'n bod, mae'n rhwydd i bobl i neithi gyda wedyn ni pan ni'n gwylio'r perfformiad. Ond um, O'n i'n gallu gweud bod ti yn gyfforddus iawn. Uh, a dwi'n siŵr fyddwn ni'n gweld ti ar lwyfannau Cymru neu ar y sgrin fach yn y dyfodol agos, felly llongyfarchiadau.
Sa'n gwybod be wy'n neud fan hyn, chwaith. Ond 'na fe. Doedd dim cymwysterau 'da fi neu dim byd arall. Ges i un tygau. Cy mewn technoleg bwyd. Ffliwc oedd hi 'fyd. Mae'n rhaid bod rhywbeth yn wirioneddol bod 'da teisbyr Misus James, achos oedd e sy halen y lle siwgr yn y Victoria Sponge. Ac es i dal by amdano fe.
Felly i'r feirniadaeth, diolch yn fawr i chi am ddoi berfformiad hollol wahanol. Nes i joio'r ddoi o nhw. Um, ond yn gynta, mae Elin, ac yn ail, mae Iago.